Seriö elo, hal de Bak he. Oh metal! An hei si mer rëm bei enger weiderer Folg vun Let's Play DayZ. Mir sinn den, ech hunn d'Datum vergiess Jongen, mir sinn den 8 Mee, 20 Auer 51 a mir stierme elo ze 4 Tscherno. Do wäerte mer sécher kee Schwäi sinn, wéi mer dat an der leschter Zäit gewinnt sinn, well d'Action déi bleift ëmmer doheem. Mat dobäi ass de Ben, de Jeff an den Tom. Salut!
Salut!
Guten Owend!
A mir ginn eran. Also ech géing soen, wéi Der virdru sot, wann Der wëllt, kann ech d'Uso man. Ech gi prompt mat der. Jo, du bass den Ansager. Du hues virgeschloen, datt een d'Uso iwwerhëlt. Nee, mee keng Ahnung, et ass ëmmer besser, wann d'che een hues, dee wou e bëssen seet, wéi een am beschte virgeet. Jo, jo, maach dat och. Maja, also ech géing soen, mir ginn als éischt. Alleguer bei d'Baustell hei vir. Da bleift ee bei der Baustell um Daach, dat heescht de Ben mat senger SKS. Dann hält hien e bëssen Deckung vun hannen an da maache mir ons bei de groussen Tuerm, bei d'Siloen maache mir ons dann hinner. Da ginn der zwee Stéck erop, oder déi dräi ginn einfach alleguer erop an da kënnt de Ben no. Da gi mer him Deckung, ok? Jo, kënne mer maachen.
A lass hien am Laf schreien.
Da sprint se erëm direkt den Hiwwel erof, ey. Ja, ech hu kee Bock, um op de Fels ze bleiwen. Ween ass déi Kuck?
Ech kucken elo, wéi der laaft.
Wéi dann? Ech iesse grad eng Packung Reis. O mee bah! Dann eppes zu mir soen, hä? An d'Zombien, et gëtt geschoss. Also dir kënnt roueg schéissen. D'Zombie ginn erschoss. Sot just villäicht Bescheed, wann der schéisst. Jo, jo.
Net, datt een ee schéisst an da mengt erëm en aneren. D'Jere men aneren, an da kommt d'Indianer. Da kommt d'Indianer an d'Päerd, he.
Sou, ok, och gecheckt hei.
Mee Volk, do ass gecheckt. Also d'Diere vum Spidol an esou, déi waren all gezou?
Jo.
Sou, Ben, du kanns dech awer och uewen op de Kran leeën. Wat läit, ass do eppes um Kran? Kuck eng Kéier. Um Kran kanns dech.

Rucksack well ech meng Waff gesäit ëmmer nëmmen op deen ënneschte Rucksack.
Am beschten, also no menger Erfahrung hier, leederen sou gutt wéi vermeiden wann et net anescht geet.
Souwisou.
Ech sinn um Wee fir ganz eroppe. Ech sinn och elo um Wee fir ganz erop, fir erop. Ech si bannen.
Ech weess net wou der erop geet. Am beschten iwwer d'Trapen. Ah hei ass eng Trap, ech hunn eng fonnt.
Mä ech si lo hei uewen, ech sinn um zweete Stack. Jo, ech lafe grad hannert dir. Also sou op den éischte Bléck gesäit mol zimmlech roueg aus, mee mir wësse jo, den der Schein kann täuschen. Also mir sinn op engem volle Server, als Beweis, net dass een do sech beschwéiert huet, dass mer géingen ganz op klenge Servere spillen. Mir hunn ons dës Kéier richteg hei gesicht.

Prost, wien och ëmmer drénkt.
Bon Jongen, ech wëll iech net enttäusche ginn, mee et gesäit schonn zimmlech roueg aus an deem Kackduerf.
Sou, ma Ben, wann s du elo prett bass, da klacksen ech hei uewen op den Daach. Ech géing der gär e Fer. Ech kann der mäi Fernglas ginn, wann s du eppes kanns mat der ufänken.
Bon, ech hu kee Scope. Nee, ech hunn en, ech hunn e Fernglas. Fir ja. einfach mol fir ze checken, ob iergendwou ee leeft oder sou. Wann ja. ze wëllt.
Dowéinst, well ech hu kee Scope, also ech gesinn net ja. wäit. Da ginn ei, ech stinn dat Wiener, mee du gëss mer awer en erëm, wann ze wëlls. Ja.
Ausser ech géing en, en anert fannen. Ausser géif stierwen. Wandschrift. Ähm Tipp, stell dech domatter well am Knéie kanns net man. Ech weess, ech weess. Ech sinn dee wou erop kënnt gell.
Streck den net da! Okay Bosch ginn Du kanns nach mol rop.
Ma komm mir ginn all gelo mol rof hei fir an déi Kabinn.
Huet vun iech net een e futtissen Chestholster? Hei ass e Sewing Kit. Jo ech hun jo ech hun och e Sewing Kit mee gëtt mir inf nemmi gudd se ass um Enn. Ah ok. Nee alles wat op d'Broscht kënnt, ausser elo d'Ploveren an sou, dat kann een net flécken ne. Sou hei déi zweet Trap erof. Dach du du kanns se zwar flécken mee geet inf net. Déi zweet Trap erof an ënnen treffe mer ons an engem klenge Raum a vun do aus operéiere mer weider.
Jo. Paréieren.
Wéi gesot wann hei net klappt da gi mer op op d'Airfield op Balota. Sou pass op do op Zombie get fräi geschoss si ech scho sot. Euh wou kommen mer hei am beschten raus? Hei mir gin hei raus. Ben wanns de ierndwou Bewegung gesäis gell dann seech bescheed. Da meld Ja. meld du.
Also mir lafen als erscht bei déi bei déi Hal hei vir. Gesä, wann schons gesäis se, ass ech bescheed.
Wéi eng Hal gi se? Ma déi gro Hal hei ridaus gi mer hin. Ja, déi laft grad laanscht d'Mauer. Maja, da gi mer déi gro Hal, a vun der groer Hal kämpfe mer ons dann bei d'Silo.
Also du wäerts eis ëmmer erkennen, mir si wahrscheinlech déi dräi eenzeg Idioten, déi hei duerch sprinten.

Ja. Komm Jeff, mir gi weider, mir. Wat, wat läit nach hannen?
Do ass näischt Interessantes, ech hu scho gekuckt.
Am Winter Hanterpants. Pristine.
Ben, du weess jo, wou de, wou den Tom Anders. leeft.
Ja, am Fong net. Gesäich ons?
Ech gesinn iech elo net méi, dir sidd awer grad aus der Hal raus. Jo, jo, ech gesinn iech elo tëschent de Beem.
Ah, hie sëtzt sech elo ahinner. Bon, mir verteidegen hien. Hie geet eraus. Mir verteidegen hie bis dass en, bis dass säi Männche verschwënnt.
Ass fäin, Jonge.
Chef Ulle, däi, wou bass du? Hannert dir, hannert der Mauer, Päif. Hei.
Mat enger Hand op d'Man.

Ween? Nee, ech sinn net rëm dran. Bass du net dran? Ass ee gespawnt, dout sécher.
Bon, ech hu please wait do stoen, ech hunn d'Spill grad, ech hunn grad bei iech joinen geklickt.
Esou? Well bei eis stees schonn dran, Elementary. Ah dach, elo gesinn ech ënne meng Lëscht.

Mir umginn deen einfach.
Ja, geh hei ran. Ass dir, wann d'Tür am zou ass, da war och nach keen heibannen. Ech hun e geseh hei era kucken, hei. Ja, hei ass d'Tür och nach zou. Hei ass nach kee Mënsch gewiescht, gell?
Da sinn dat Soundbugs oder wat ass dat?
Wat? Ass ganz Zäit ewéi wann ee giff Munitioun sortéieren.
Keng Ahnung. Jongen ech gin e Schoss of he. Jo. Jo ass gebongt.
Ka sin dass nach weider Zombie gelaf kommen he. Jo dat geet. Jo ech hun der Réck.
Chef bass färdeg? Jo jo ech hun alles. Ma komm laf mir no. Wou bass de?
Ah hei. Bass net erop kucken, nee. Nee, nee, vergiess et. Mir ginn a sich op den Tuerm erop, vun do aus kënne mer d'Lag e bësse säuberen. Mir an de, wa mer duerwe sinn, da kann de Ben kommen. Nee, gitt net op den Tuerm. Tuerm ass Blödsinn. Gitt an d'Policestatioun. Mee jo, déi ass direkt heinim drun am Fong, gell? Ah jo, an do gesinn ech och drop. Kuck du, dass du an den Déngens kënns. Op de Kierchtuerm. Ah jo. Op de Kierchtuerm. Jo, mee wéi kënnt een do erop? Vu bausse just? Baussems ass En äh, Meter. nee, e Rouer. Ja.
A wou ass déi Policestatioun da lo?
Ma wann der vun hei aus Richtung Tuerm gelaf sidd, ass se Ah, lénks. do ass se, ass gutt, ech hunn se gesinn.
Da Keng. gitt rop oder géi ee ganz rop an dann haalt den äh, Ausschau a meng Richtung, datt ech ka riwwergelaf kommen. Okay.
Ech héissen, hei Jungs. Hä?

Klécken do. Take canned spaghetti am Auto fonnt. Ah, fir den Stick Pabeier.
Kann een do liesen?
Server Restart a 5 Minutten. Jo wierklech?
Steet lenks ënnen. Steet ënnen. Boah, da gitt ech a.
Dann denkt drun a 5 Minutten iergendwou ze sinn. Ben, kënns de bréisst fäerdeg a 5 Minutten eriwwer ze lafen? Wou eriwwer? Heihinner.
Bei iech? Jo.
Soss komm mir looten déi heihinner séier fäerdeg, Mann. Da kënne mer se direkt dono no enker looten. Ech hu scho gekuckt, ass net vill dranne. Gitt Gas, ënnen ass nach Déngen. Ënnen wars du nach net dran oder? Nee nee.
Hei läit eng Mousen.
Hei läit en e Radarkap. Eng Mousin. Eng Mousin an 45 ACP Rounds, mee ech hunn där esou vill iwwereg. Hei läit och en Magasin, en Zénger mengen ech. Ben, bass du schon um Wee fir heihinner?
Nee, en Zwanzeger Magasin.
Jo.
Brauchs net.
Ech hun 5 Magasinner iwwereg oder sou déi voll sin. Wëll du an der Policestatioun lo stoe bleiwen oder wéi? Jo, bleif bleif an der Policestatioun dran. 20 Auer rauch ech net, ech halen just Munitioun. Ok, Munitioun ass och. Sinn ech schonn hei?

Zäiten huet ee opgelooss.
Den Tom ass do eragaangen, Mist, jo. Ech sinn uewen um Tuerm.
Bon, ech komme lo ënne ran.
Jeff, wann s du Magnum-Muni wëlls, ech hunn nach dräi Këschten oder sou, gell?
Nee, ech hu keng Magnum, ech hunn 45, ech hunn d'Awa Nix. Ech hunn déi lo mol erausginn, fir datt ech Plaz hu, well ech hunn net méi vill Plaz. Moin.

Jo, hei gesäit mech keen a senger Fënster, dowéinst komm ech hei gär hin.
Ech hunn hei Hand. Et ass nach Zäit, Jongen, also 5 Minutte sinn net esou kuerz, hä? Ça va.
Ma jo. Ma sech komm mir maachen einfach, bewaachen hei d'Policestatioun. Geet Dir op den Daach? Dir kuckt ronderëm? Jo, jo, op den Daach. Op den Daach brauch ech anscheinend keng Zilscheif. Oh, dann net op den Daach, dann eben op den. Jo, eben op de schäiss Balcon. Ënne leeft nach en Zombie. Do. Ah, een eppes. Hun ech mengen ech verstan mat de falsche Villchen gesais ass een an der Geigend. Jo hun ech och gesin. Ass e Wëller?
Keng Ahnung, kann ech der net soen.
Also wär zwar schon oft ee bei mir an der Geigend gewiecht. Boah ech verstinn dat net firwaat hei sou wéineg schleeft gell.
Nee gell. Sou wäert mer op enger riesen Party sinn.

Da hu wer de Raum lo wéi ech war. Hei schéngt anscheinend och erëm guer keng ze lafen, gell? Hei sinn och Fënsteren.
Also wann ee vun deenen déi wou hei nokucken vläicht eng Idee hu fir en anere Server oder wann se e Server kennen dee wou richteg gutt ass da wär et déck fein wann der et kéint an d'Kommentare sou schreiwen vu que dass mir ëmmer op Servere ginn déi wou déi wou mer grad kréien.

Jo elo war souwisou dann am pff nach 3 Minutten sou an de Server ass ofgekackt.
Jo da ok okay geet eraus ech ech ech spawn lech direkt no well de Server de Server ass relativ séier erëm uewen. Also ech soen lech et mir mir ginn ons wierklech all Méi fir e Server ze fannen mee. War deen harte Kern nee?

Läit scho bei mir. Ech brauch Munitioun.
Hei ass äh, M4, Magazin mat Musitioun. Wéi een? En Drécher? Zwanzeger.
Ja, ech brauch en Drécher. Ech hunn. Oder Siechzer am beschten.
Okay, ech sinn um Daach. Äh, ech muss nach ge raus, gell. Dat hei geet net. Nee?
Ah, ech, ech gesi wierklech näischt, gell. Du wäerts net gefrot. Wéi eng SKS wëll.
Hei läit meng SKS.